By the way zana mesia me teƒe sia teƒe yi ke nele nye menya teƒe yi ke nele mie kpɔm tsoe gaƒoƒo ya me yio bete me ne kɔ na be eyae nye tɔgbi ƒe TV yi ke le eh, online yi ke magblɔ be mie le test transformation alo magblɔ be mie le eh, dɔwɔƒa dom kpɔ akpɔ be ɖe vodada kawo le miaƒe edɔwɔƒe teƒe ye ao. Ta mede akpe me nya gblɔ na be nèxɔ dzigbɔɖi be yealé ŋku ɖe mía ŋuti ale be ɖɔɖɔɖoewo katã nèli kpɔkpɔ mam ne nàɖɔ mí ɖo. Eyae nye enukpɔmɔ yi ke míetsɔ vɛ kple susu be míaɖe míaƒe ʋevinyenye afia, míaɖe míaƒe dekɔnuwo kple míaƒe dzɔdzɔmenyewo afia, elabe fifia television alo nukpɔmɔ yi ke dzi míenɔ dɔ wɔm la zi geɖea, ɣeyiɣi yi ke tsɔ mɔ le nɛ mía meva le mía dzi dem o. Yi menye amesiamee kpɔna vovo enɔna television ti be yeakpɔe o. Ta míeva wɔe kple susu be enukpɔmɔ ya míaʋui ɖe online ale be amesiame nasrɔ̃ nu tso eŋeduɔ ŋuti, vevitɔ míaƒe dekɔnuwo. Egbea amedzro xɔse yike nye Kristo subɔsubɔa eva wɔe be míaƒe dekɔnuwo ava bubu. Biabiae nye be, ɖe míenya vovototo yike le dekɔnu kple subɔsubɔwo domea? Míele nu mewo katã me ɖe ge nɔ be dekɔnu nu kae wònye. Dukɔ ɖesiaɖe yi ke le xexeya mea, hafi woaɖo teƒe yi ke wolea anyigba ma nye anyigba aɖe yi ke ame aɖeke menɔ edzi hafi wova dzi o. Ta ne wova ɖo teƒe ma, ŋusẽ yi wonɔ anyigba ma dzia, wosie gbeɖiɖi aɖe to ame yiwo ke nɔ ŋgɔ ne mía tɔgbuiwo yi ke míeyɔ gaƒoƒo ma be be míaƒe trɔnɔwo. Woawoe xɔ gbe Tso anyigba ma, ŋusẽ yi ke nɔ anyigba ma si hafi wova. Anyigba gblɔ na teƒ, ŋusẽa gblɔ be, Anyigbae dzi nɔ ge wogbɔna enui kple enui kple enui womewɔnɛ o. Womekɔ ŋu ɖe anyigba ma dzi o. Anyigba ma dzia, ebia, ŋkeke ya la, womedea agble o. Anyigba ya, ŋkeke ya la, womewɔna nui ye kple tɔtɔwo. Enui wòdze be woawɔ le anyigba ma dzia, Ese ma wode nɛ, ke ese ma eva zu anyigba ma kple du ma ƒe kɔ yi ke wòle be woanɔ nyinyim. Ele vovo le subɔsubɔ. Subɔsubɔ nye be woagblɔ be wole Mawu subɔm alo ame aɖe naxɔ gbɔgbɔ aɖe le eŋutɔ ƒe ɖokui si ava tsɔ heda ɖɛ anɔ klo dzem ne gbɔgbɔ ma nɔ gbe dom ɖa nɛ. Vovototo gã aɖe le subɔsubɔ kple dekɔnuwo dome. Edu ka mee nètso? Èdze si dekɔnu yi ke le du yi ke me nètsoa? Biabiae nye be, Edu ye me nètsoa? Edua ƒe ŋkɔ èse gɔmea? Ame kawo tso duɔwo? Ɣekaɣie mia tɔgbuiwo va ɖo? Ehlɔ̃ yi ke me nètso ɖe? Èdze si ehlɔ̃ ƒe se kple woƒe ɖoɖo yi ke le wo sia? Ekɔ kae le hlɔ̃ mawo si o? Enuyiwo kple bubuawoe nye susu ye ta míeʋu enukpɔmɔ̃e ɖe online. Metɔ tɔgbi akɔsu adelia. Míaƒe kaƒodzesiwo ke nenye be biabia aɖe ɖe fu na wò, nenye be mète ŋu ŋlɔ ga kɔ to Facebook na kɔetoea, eyae nye zero five zero three four four seven one four four seven five five zero, zero five zero three four four seven five five zero. Nɔmba ya alo nɔmba ya yɔm mele fia, womeyɔnɛ o. Àte ŋu aŋlɔ nu sia nu akɔ to edzi to WhatsApp alo SMS na mí ale be enuyiwo katã nèkpɔ be eme mekɔkɔm o, eme meɖe nyui o kple nuyiwo katã le edzi yim le dɔwɔƒe ya akpɔ be míatrɔ asi aɖe le eŋutia, wò hã wò dɔdeasie wònye be nàɖɔ mí ɖo. Ne gblɔe nɛ mía ɖɔɖɔɖoewo katã lia, engineer siwo katã le studioa woagbagba adze ge le eŋuti be woawɔe wòadzro. Enuya ƒom mele ɖi nuƒoa me kɔkɔma? Míaƒe kamera ele clear? Leke nèkpɔe? Enuyiwo katã ŋuti wòle be míaʋu. Nenye be mía tɔgbuiwo le edugawo me alo wozɔ mɔ heyi ɖe edɔwɔƒe ɖe teƒe aɖe, nenye be ame aɖewo kua, wotsɔa ame mɔ wɔʋa mía de va ɖi. Ele be nàbia ɖokuiwò be, Susu ka ta mía tɔgbuiwo wɔna nu mɔwo ɖo lo? Ye nàbia ɖokuiwò be, Alo yi alo metsɔ ame kukua gbɔoa, woɖe amea ƒe fe, amea ƒe ɖa? kple enu ɖeka va ɖo wotsɔ hegbɔe heva mía de heva tsɔ hewɔ kɔnu nu hafi aɖi. Susu ka ta mía tɔgbuiwo nɔ nu mɔwo? Na bia ɖokuiwò be susu ka tae? Susu kae da megbe ne nu mɔwo? Míegblɔ be le Kristo subɔsubɔ mea wo be Yehowa Yesu Kristo va kɔ eɖokui hesa vɔ ɖe amegbetɔƒomea ta. Vɔa ɖe susu ma taa mehiã be. amegbetɔ nagatso agbo alo ne míle kɔnu nɔ aɖe wɔm be míawu lã akɔ eƒe ʋu ɖe azɔ o. Gake ebia ɖokuiwò be susu ka ta yi ke Britaintɔwo ƒe Queen yi ke Queen Elizabeth yi ke le zi dzi ku nyi tsɔ va yia? Ele be nàbia ɖokuiwò be susu ka ta ye wòkua ye wowu agbo hekɔ ʋua ɖe anyigba be ne woazɔ eme ɖo? Emae menye dekɔnue wònyea? Ameyibowo mina mítrɔ susu be míade ŋu. míabu ta me kɔ tso mía ɖokui ŋu. Mibie mía ɖokui be egbe yi ke Kristo subɔsubɔ va xɔ aƒe ɖe mía me va wɔe be dekɔnua míeva sisim ɖe mía dekɔnu o gbɔa? Mibie mía ɖokuiwo be egbe kple etsɔ yi ke va yia wo dometɔ kae mía tɔgbuiwo a minɔna agbe didi? Mía tɔgbuiwo nɔna agbe ƒe alafa. Wonɔna agbe ƒe alafa ɖeka kple afã ƒe alafa eve hafi kua. Gake biabia nye be egbe yi ke míegbɔgblɔ be hospital alo dɔyɔƒe gãgãgãwo lia? amegbetɔ va kukum abe koklo ene. Nukawoe da megbe na nu mawo? Egbe ŋkuʋuʋu va. Kristo subɔsubɔ va. Nàbia ɖokuiwò be egbe kple etsɔ yi ke va yi ɖi, esrɔ̃ɖeƒea leke wòtsɔ hele? Efififi leke wòtsɔ hele? Bib, nuka Biblia be Yehowa Mawu ƒe se wuawo dometɔ ɖeka nye be bu tɔwò kple nɔwò Be agbenɔnɔ nade edzi na wò alo na nànɔ agbe dedie. Bia ɖokuiwò be, Etsɔ yi ke va yi kple egbea ɖe, wo dometɔ kae eviwo, bubu, bubu ye gblɔ mí la, wo dometɔ ka mee wòle? Susu ma ta wòle be nàwɔ ɖeka kple mí ɣesiaɣi. Tso ŋdi ga asieke heyina kɔa, nège ɖe míaƒe dɔwɔƒe ya, nusianu yi ke dim nèle be yease tso eƒe du ŋutia, nèse ge. Etsɔdzora yi ke gbɔna, míenya nyuie be azãɖuɖuwo le edzi yim le eŋɛnyigba dzi kɔsiɖa yiwo me katã me. Enu yiwo katã le edzi yim ma, ne Yehowa Mawu lɔ̃a tso dzoɖagbe heyina, míle emetsonuwo katã hehegea be nãmesia eme. Meda akpe manyagblɔ na, vɔ nenye be biabia aɖe le asiwòa, nenye be nèŋlɔe awie, ŋlɔe ne nàkɔe da ɖe Facebook alo zero five zero three four four seven five five zero. Biabia ɖesiaɖe yi ke ku ɖe eŋedu ŋutia, ewɔe bia mí, míle eŋuti ɖo ge na. Meda akpe manyagblɔ na wò. Ne Yehowa Mawu lã dzoɖagbe mi le godo ge, eme nenyo na ame sia ame babae.